Ndũkĩarie. Ndũkĩarie. Rĩu rĩ ta hinya hau mũico haha ũguo. Ha. Hinya haha. Ona nĩ ya kana ũguo. Anyita. No ĩcine mũndũ? Aca ndĩngĩcina mũndũ. Arabu? Rĩu thimũ icio rĩ, ĩno nĩyo tũrĩhũthagĩra rĩu kwaranĩria na ithuĩ. Na ĩno? Ĩyo ũtarakĩaria. Ĩno rĩ, nĩ ũkũmenya mũthenya ũyũ gwekagwo campaign. Ũyũ mwanake ũrendaga kũrũgama-rĩ, ũyũ umĩte o mwena ũrĩa ũngĩ wa Itũndũtĩ-rĩ. Mũriũ wa Kang'ethe. One. Arĩ gũka na ĩno-ĩ, na niĩ ngaigua andũ makiuga nĩ thimũ, nĩ thimũ ngarigwo atĩrĩrĩ. Na tũkoranie hau na atumia. Ĩno ti thimũ. Tuoyaga iria cia kwĩhingĩra harĩa kanyũmba. Rĩu ĩno ũrĩhingagĩra ha warie? Rĩu maũndũ nĩ digital. Rĩu tondũ ndĩ o gũkũ ndirathiĩ ũmũthĩ-rĩ, Nĩ ngũkuonia. Kamũira njokete rĩ, nĩ ngũkorwo ndakuonia ũrĩa ĩkagwo, ũrĩa ĩthiaga, ĩhũraga nginya mbica, ũgekĩra WhatsApp. Ĩni. Rĩu ndirangũ ũrĩa wa mbica ndarĩũkaga gũkũ? Gwĩka atĩa? Na ndĩmwĩtĩte agoka mũthenya ũyũ twĩ Rĩu nake. ndarĩũkaga? Nĩguo ũhoro. Ĩno rĩ, rĩu tũrĩtaga Wĩra thigari. atĩrĩrĩ mũthee, Ngai! gũciara nĩ kwega.

rĩu ĩ niĩ rĩu tondũ thimũ nĩ gakanyamå gaka gakwa nĩko gambia gå thå kia mä ciakwa ciũkĩte rĩu we nĩ ũngũre yakwa Mm. ona ngũre yaku Mm. kana ũkĩmenya ũrĩa na koguo tũgũikara tå tigå cokanä ria Mhm. na tå tikå irana Mm. na gä kå wä na ngora nyå må rä Mm. å njä re ti ũguo kana Ũnjĩre. ĩ, niĩ nĩ thimũ ndĩrenda nyä rä no kå monda monde å we lakini ameguthå ke

Ona mama arĩ o haha ahoreire. Ĩĩ. Rĩu ona ngwendaga ĩĩ amba ũtige ngũtarĩrie ona okorwo nowe wakĩhũra. Harĩa wĩra-inĩ andũ acio mandorere, wĩra ũthi na mbere, boremani, mĩthanga ĩitwo, thimiti cioywo harĩa hardware, maũndũ mau mekĩke. Ngĩkinya kĩndũ he handũ ngũhĩtũkagĩra, njũke kĩndũ thaa inyanya. ĩĩ ĩĩ ũthiĩ ho ũ make sure maũndũ mothe nĩ mathiĩ oro wega nĩ ngũka he handũ hangĩ ndĩragerera na mũndũ ũcio ũraiya thimiti kũu arorwo tondũ ũndũ ũcio ndũnangenia yes ĩĩ Ũguo wĩ site inĩ nĩndĩraigua mũkĩgongo indo ĩ nĩndĩrakũigua wĩre foreman ũcio arore indo icio na mũndũ ũcio ũraiya thimiti nĩngũka ũhoro ũcio nĩtwabangana yes ĩ ona ndĩ nyũmba nĩ kuma no nĩngũkwarĩria ngĩũka nda ingĩaga gũka nĩngũkũhe ũhoro yes thank you. Wasalamu. Ona tũkikiugaga nĩ wega ici thimũ anga nacio irĩ kũrehe ũhoro. Nĩ wonete kuma thimũ ici cioka ona tũtiaragia. Wĩ thaa ciothe ũkoragwo thimũ-inĩ o thi- na nĩ wĩra ndũhurũkaga. ndĩrabanga yaku rĩu no mũtindaga na atumia a gũkera mboga harĩa na Ĩno-rĩ. ndũhũragĩrwo rĩ githĩ mũrungu ndarakũrehire thimũ njega na ndũhũragĩrwo Ĩno ĩno ona nĩ- nĩ thũku ĩno Ĩgathũka kũ? Nĩ wamenya thimũ ĩno aya atakuona matikĩrĩ thimũ. Rĩu ona tiga no Sarah ũkĩhũragĩra rĩ, rĩmwe ona nĩ ndirikanaga ehingũragwo kũngũhũrĩra. Rĩu nĩũĩ niĩ nĩ menyete tũmaũndũ ũguo ngamenya tũmaũndũ tũgacenjania tũmaũndũ na arata ĩĩ ĩĩ ngathiĩ ngahũra harĩa tũkĩnyuaga ngeka atĩ ĩĩ tũmaũndũ thimũ ici ĩĩ nĩ njega ĩno nĩ ĩhũthĩtie ũhoro. Ĩno tondũ ũrauga nĩ ĩrahũthia nwanga waku tondũ niĩ ĩno ona ndiendaga gũthiĩ nayo handũ, ĩ ndigakĩonwo ta ndĩretĩa wĩ. Ĩ ĩ nĩ ĩhũthĩtie ũhoro. Rĩu rĩ, nĩ kumagara ndĩraumagara. Ndũĩ no tene na nĩ ndera ũcio nĩ tũgũcemania he handũ hangĩ ndĩragera, rĩu ũkwendaga atĩa? Rĩu rĩ, Nĩwona kuma wanjia kwaria warie warie ũtũraga ũthiaga nĩwona tũtiaragia maũndũ maingĩ. Na Tarĩu ĩ. gũkũ gũtirĩ kĩndũ nginya gĩa kũrĩa. Ĩĩ. Ũkwendaga atĩa? Ndirakĩenda ũbange na mbeca ũndigĩre cia kũrĩa cia maũndũ mangĩ ũguo. Thaa ici mbia iria ndĩnacio nĩ cia kũrĩha andũ a wĩra. Nĩ nĩ nĩ nĩngũgũikĩria na thimũ. Ĩrĩkũ? Ĩyo yaku. Mwathani. Ĩno ĩikio mbeca. Nĩ ũyũ kũruta mbeca nĩ ngũgũikĩria nĩ ũkuonio harĩa ũgũthiĩ kũrutĩra. Nũ? Nĩ acio makoragwo nduka-inĩ. Kaĩ me wĩra ũrĩkũ? Nĩ ũkwĩrwo. Nĩ ngũikia na nĩ ngũikia na thimũ. We. Aya ene kinya matarĩ thimũ Nĩ makũmenyerana. ngũikia. Nĩ ngũikia thimũ-inĩ. Rĩu wa niĩ ndiĩkainete mũno. Ndĩrona nĩ ũrangũrire gathimũ kerũ. Ndĩretindaga gũkũ tũkĩrũanĩra ĩno ya ĩmwe kĩroko. Reke ngwĩre. Mm. Ndaiguire ngoro yakwa yaritũha atĩ twanagananirie gathimũ gaka na wendo witũ kũrĩa tumĩte ti wa thimũ. Ngiona wega nĩgetha ngoro yaku ĩgĩe thayũ na ĩiganĩre ũkorwo na ya ngoro na yaku atĩ ona ũcerete harĩa ũcerete dut uko wapi na ngũhũrĩre thimũ ngakwĩra ndĩ hakuhĩ. ũkanjĩra ĩhĩ Eh, gũcerwo ũcereirwo Nĩguo. gakwĩra kĩingĩre gakari kau karĩ hau onokorwo nĩ ka mbeca ithano Mm, warehwo ngĩti-inĩ ngarĩ ũkarĩha gatigwo nĩguo nawe ndũretinda gũkũ ũgĩcererwo ah, gũtĩ ũgũthiĩte kwara raini kũrĩa nĩguo ũhũrĩre thimũ rĩu wĩna waku mũhuko no kũruta ũrĩa ũtutaga na nĩkĩo ũkahũrĩra ũrata witũ na ndũgũ itũ ĩma nĩ mate biũ nĩ mate biũ nĩguo nona tũmaitho tũu twaku nĩguo ũtũhingũraga ũngũgaria ngai tũitho tũ tũu a baby face like this Kĩma. kiria ũngĩhe mũtumia waku nĩ gĩkeno Nĩguo. no ngĩingĩraga nyũmba yaku ũkĩra mũtumia waku hana ngũrwe Ah, ti mũndũ mũtumia ũcio mũndũ. mũtingĩtũrania Nĩguo. no mũtumia ũngĩmũthaitha ũkamuonia atĩ saruni njega Nĩguo. tũmatũ tũgekwo ũguo twagĩrĩire Mm. ũtũro wakwa ũrĩ kĩ Ũgakorwo wage wĩ mwega na wĩ wa gĩkeno wĩ mũno. wa gĩkeno Nĩguo. nĩgetha ũtũrũi tũgathiĩ ũguo ũgathiĩ ũguo Mm. ndagĩka mũico na arĩa marĩũka gũkũ tondũ rĩrĩ

Technology. Nology tech. Mathĩna Nology, makaingĩra eh? mũciĩ. Mathĩna makaingĩra kĩ? Makaingĩra Andũ mũciĩ. gũtinda gũkũ tũkĩrũĩra gathimũ. Tũkarũĩra kĩndũ hatarĩ. Nĩguo. No rĩu thayũ nĩ mũkinyanĩru. Ah. Gatima. Ngaigua ngenete mũno. Na we ndũgakĩrĩkĩra makĩria. Ate? Tagweta kiugo kĩa gweta wende ũkarikĩra Makĩria. makĩria. Mm. Tahutia hau harĩ wendo. Tũrĩngĩ hutia.

Nĩũĩ rĩu ingĩgĩikara ningĩ mũno gũkũ nĩ kũrĩa nakuo nĩ gũgĩthũka. Nĩguo, nĩguo, Eh. nĩguo, ĩĩ. Eh, Rĩu nĩ ngenete mũno Thank you. nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wĩkĩte mũciĩ ũyũ, nganyiha, ngakena tondũ njĩra iria ũgereire

ũikarĩte nyũmba ngĩrĩa mũkimo haha ngamera "Eh, eh, eh, ũhoro ũkarĩka tũrĩ oha ĩyo ya maĩ Tũrĩ oha ndĩrakena mũno thoguo akĩrĩ kwaria aria aria na ndiraigua agĩkĩngua tarauga nĩwe mũkenu rĩ tũrĩ akenu ithuothe mũrĩ akenu na makĩria ngacokeria ngai ngatho Eh, mama nĩ ũkuona mũtumia mũburabura burĩki ũrĩ na haha ũyũ ũrutaga wĩra gwa kanjũ Mũtumia ũcio ndaratwagĩire gĩtĩo. No thikũ ici kuma nyona na ĩno. Anyona na ĩno. Na kairĩtu kau gake eteaga atĩ kamũrehagĩra nguo ici cia kitenge kitenge rĩ, ngĩigua ona gatirutaga wĩra mwega. Ĩĩ. Ah, we nawe mama. Mũtumia ũcio na ndimwenda. Ona hĩndĩ ndũrũme yakwa harĩa iriũko ĩkĩnyua maĩ ũguo rĩ, ĩgethiora na mũkwa. Ĩkĩenda kwĩita akamĩhĩtũka. ĩni to tũrĩ athĩni maũndũ mau ĩrĩa matiaga- wĩrĩga gũgũtiga gũkũ yaciara ciaciarĩte ci mahatha maya kamwe-rĩ gakĩhata harĩ ũguo gakĩhurũka ĩgĩtiga rĩo rĩu ũyũ nĩyo amĩtigire o harĩa iriũko agĩtiga na thĩni maũndũ mau ma mũrĩa na mũthee rĩ mathiaga gĩcagi no ĩti andũ othe makwendagĩra wega nĩma no rĩu mũnyaka wothe ũkoragwo nao na ngai na nĩkĩo ũrona tũkinyĩte hau tũkinyĩte nĩguo Koguo rĩ, niĩ ingĩmũhoya mũtikamene andũ acio. No wega bado. Mende. Tondũ Ngai nĩwe mũrehi maũndũ maya mothe ma digital. Koguo rĩu ona ndĩ kũrĩa ũguo ndathiĩ ndacoka rĩ, ndirĩkoragwo na hard time nĩ ndĩkũhũragĩra thimũ, nĩ ndĩhũragĩra mathe thimũ tondũ rĩu mwĩna thi, mwĩna thimũ. No ũgĩtũgĩre No tũcere. Ngai. Ona ndĩrenda tumanie nawe. Ndiũĩ kana no no tumanie nake tũ anginyia harĩa. Ũũi, nĩguo mũgwĩka? Ke.

Ĩĩ hello. Kwega, kwega, kwega. Ĩĩ. Atĩ ngakena. To ũrĩa ngĩkoragwo we nawe. Ĩĩ no nĩ rĩrĩ. Ndikũmaga ndĩramaka ũkĩrigwo ngenetio nĩ kĩĩ we nawe. Mm. Tondũ iguĩte. Eh? Itũũra rĩrĩ kũrĩ ndeto ingĩ irario.

Maũndũ ti moru nĩ tondũ ona nĩ agĩtuĩkire mũnene. Ona ngona rĩu Mariamu waku rĩ, o ũguo atũraga haha nĩ wona kaitu kau nĩ kega rĩ, eh, no hote kwaria na Tharau. Tharau nĩ ndarĩ kĩrĩ maũndũ maingĩ akĩmwethere wĩra ona okorwo no gũkĩhataga kũu Nairobi ũguo. Nĩ ũĩ Nairobi kwĩ mawĩra maingĩ we. Arĩa agĩthererũke maitho. Eh. Kaĩ gũkĩhana ũguo-ĩ! Nĩona gũtirĩ ndeto ingĩ ndĩraigua ikĩaria itũũra rĩrĩ. Na tũgagĩcokeria Ngai ngatho. Harĩa naho waugire atĩa? Hĩĩ, ũkĩrĩ kũnjiga wee. Wakĩheire mwĩhoko. Ũrĩ o nyũmba? Atĩrĩ- Haro, Mũndũ wakwa ũrĩ o nyũmba? haro, haro. Aka- Ndiũĩ kana nĩ netiwaka. Haro, haro.

karä kamå icuhio karä gä tä-inä agataraigua rä Mũndũ nĩ ahĩnjio nĩ make. Eh. Nĩ ndĩrakũrĩtie hĩndĩ ĩno gwĩkĩra nginya thimũ silent rĩ, ndĩgo- ndĩgokĩrie mwana kana? mwana rä Thimũ gwĩkĩra silent ndĩgo- ndĩgo- ndĩgokĩrie mwana kana? aya Arabu ũgathiĩ kuoera thimũ na kũu kũu nyu- kũu nyu- kũu thĩiniĩ, ũkaria na mũiki ũkamwĩra ndakahũrage thimũ. kĩro- mũthenya ah, Eh. kĩro- kĩroko kana hwainĩ ĩ nĩ gũthebea ũrathebea Ahũrage mũthenya. nĩ gũthebea ũrathebea ciugo hĩndĩ ĩrĩa Kana ũtarĩ ũratheba. gũkũ nĩ ũndũ ndeiguĩrĩire na matũ maya maku ũgathikĩrĩria ngeria na na mũiki na mũria hĩndĩ ĩyo kuoya thimũ haha ndagwĩtĩra-rĩ Eh. ndwathire kwarĩria naku thĩinĩ ndikaigua ũrĩa ũraiga ũkiumwa nĩ mũhiki ngĩigua nĩ mũhiki ũkĩmũmenya na ngĩigua wamwĩra ahũrage thimũ Mm. mũthenya hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ gũkũ mũciĩ

Na ũguo ũrenda twĩkane nĩguo tũgũikara na mũthuri ndaikagia ciugo ũguo ta kĩbĩcĩ nĩ kũrehe athuri aya menye gĩthimo gĩaku ũrĩ na kuga ona nĩ ngũrehe mũtumia mũrata ona ithu tũkĩarie ona ni matigana gũcira cira nimegũcira no nĩ gũcirithagio nimegũcira Sawa. ndĩrendikora ona kĩngĩ